penaos e larfen an dra-se ar reorganizationoù a vez graet kijimant bep, bep bloaz pe an dra-zepan a-wechoù berroc'h c'hoazh an dale hag e vez goulennet muioc'h-mui diganto e vez lamet postoù labour hag ouzhpenn-se evit ar re zo Giz an hini zo 'n em lazhet n'eus ket gwall bell hag a zo padr vez goulennet traoù muioc'h-mui da penaos da wask an implijidi penaos sikour da da lemel postoù-labour, da c'houlenn muioc'h digant an dud, hag ouzhpenn-se, pa ne pa lavaront o soñj ha pa lâront n'eo ket posupl pe e vez rebechet dezho penaos un dra zo diaes da lavaret e brezhoneg, met bezañ tro re kaout

Ya, ba evel-just, zo c'hoarvet dre ar post a-benn ar fin zo tamm pe damm o kemer hent ar memes hent e-giz France Télécom a-raok. Goût a rit gwechall e oa unanet an div embregerezh, e oa ar PTT, e oa un administrasion vras, hag an hini kentañ zo bet graet ur gevredigezh dizanv da Société Un himn da gentañ hag ar post zo gant un tammig dale o klask bolc'hañ an hevelep hent hag France Telecom a-raok. Marc'hajoù an Telecom hag al lizheraoù a zo bet digoret frank gant Bruxelles. la Poste à France Telecom a zo dindan gwask ar gavezerezh, ar goñkurrañs,

Sur-walc'h eo un disklêriadenn, pezh a zo, abaoe nebeut bloavezhioù ne vez ket divizet an traoù sklaer gant pennoù-bras ar Post, e vez roet ma peus c'hoant alioù, alioù hag penaos n'eo ket Faotket eo lavaret eo urzhioù met alioù hag e vez laosket ar re zo dindan, penaos ar vistrevien, d'ober benn ar fin e vez laosket da waskañ o implijidi hep tamm kontrol ebet warno. Setu, an dra-se zo penaos pilpouz, pilpouzerez, pilpouzerez penn-da-benn. Ar post eo kreñv ar syndicajoù, memes tra. Ar syndicajoù zo kreñv memes tra, met pezh zo n'int ket kreñv a-walc'h, n'eo ket kreñv, n'int ket kreñv a-vac'h morse, n'eo. Ne c'hellont ket gouzout kement tra a c'hoarvez en un embregerezh a zo ken bras hag a zo penaos, da skouer, penaos kalz a lec'hioù zo, tiez postoù bihan a zo hag e vez penaos faktourien anatomik e pep lec'h. Quoi. Hag n'eo ket aes atav gouzout kement tra a c'hoarvez e-barzh an tiez-post bemdez. Kaer 'peus kaout tud, ret eo da gentañ pa c'hoarvez un dra bennak, ret eo da rezo war an dachenn soñjal diouzhtu, ba ret eo deomp lavaret ar pezh a c'hoarvez hag evit ma vefe penaos ma vefe enebet ouzh ar pezh a c'hoarvez, n'eo ket n'eo ket kenezet se. Alors an emlazioù, an daou emlazh a zo c'hoarvet ar Zunmen hag ar Zun paset a zo c'hoarvet ba Breizh, daoust hag-eñ ez eus un dra ispisial ba Breizh evit ma vefe tu-menol?

Evit ar pezh a oa c'hoarvezet e Roazhon a-raok, dre ma marteze diaes eo gouzout hag-eñ zo ul levezon gant penaos an emlazioù-se, met sur-walc'h a zo ul liamm memes tra quoi. An den tostoc'h e deuet an traoù, memes klevet Bon, re zo spisialisted a lâr, bon, ben-vean un homme lazh a gife, hag ar re zo en-dro dezhañ, ha penaos, memes ma ne soñjen ket e-barzh an dra-se, ma gen goan d'ar mare-se, hen on soñjal, ben, matreze c'haf, e vijent kouest d'ober memes tra, quoi. Alors, ben, ar France Télé, comme e oa bet lakaet traoù e pleustr evit mirout ouzh an dud d'en em lazhañ. Rabinet zo bet galvet. Daoust hag-eñ eo bet soñjet d'ober kement all gant ar Post? Ba, lavaret e ve deomp e vo penaos un emgav gant ar sindikajoù ha gant a-toal war an ton bras e Pariz evit kaozeal diwar-benn tout an traoù-se. Bon, pezh a c'hortozomp-ni eo vije graet traoù resis, traoù fetis pas penaos prezegennoù hag divizoù. Ret eo penaos ober traoù resis hag penaos chañch an doare ma vez stretet an dud, ma vez renet an dud en diabarzh ar post. Ma ne vez ket, ma ne vez ket lakaet, ma ne vez ket graet traoù, traoù resis ha traoù fetis, ne cheñcho ket kalz a draoù. Hag e maer emaon koste Kemper, pezh mod ma an ergerzh sokial bar post. evel-just e stign, stignoach, ne, vez goulennet, vez goulennet muioc'h-mui digant an dud, memes tra, e vez lamet postoù-labour, reorganizet ha penaos an tiez-post, kijimant bep bloaz, pa n'eo ket pa n'eo en diabarzh ma goût a rez bremañ penaos an tiez an tiez bihan pe ar buroioù bihan a zo bet stag da buroioù bras lec'h ma rener ugent pe tregont kilometrad deus lec'hioù zo benn ar fin tamm ha tamm e vez evit da'm soñj e vez graet fri war an dud kwa, e dre forzh klask ober muioc'h, gounis muioc'h, e vez disoñjet penn-da-benn ez eus tud, tud gwirion, tud gwirion o labourat e-barzh ar post. Mhm. Ha, bon, just a-walc'h p'emaon gant ar bureioù, gwell a rer splann bremañ e vez lamet bureioù e kêrioù bin Hag daoust hag-eñ e ya gwasoc'h an traoù Evel-just, ma vez digresket ar postoù-labour, ma vez serret ar buroioù-post hag ma vez, da skouer, ma vez lavaret bon aze 'vo lakaet une agence e-lec'h hor buro giz a-raok, ret eo bewech adklasañ penaos kaout hor plas, kaout hor plas evit evit penaos tud ar post en diabarzh hag an dra-se zo diaes quoi. Hag ouzhpenn-se ben vez graet ben vez reorganizet ur post un ti post a vez lavaret d'an dud, ba, c'hwi zo aze, ouzhpenn, c'hwi zo añsurnomp giz vez lavaret, dav vo n'an tu bennak kaout hor plas deoc'h, n'an tu bennak, hag ma vez lakaet an traoù war gein unan bennak e-giz e vez lavaret te zo aze, met te zo ouzhpenn ar re all, hag a-benn ar fin, an dra-se a lak lakaat ar biz war an dud e-giz-se a zo spontus. spontus kwa. N'eo ket aes evit an hini a zo bet lakaet ar bez warnañ da n'eo ket aes dezhañ penaos bezañ enebeulet kwa lakaet vez ar bez warnañ hag an dra zo 'giz ma vije tamallet dezhañ ha kouzhpenn-se piv zo n'eo ket kriek tamm bet ha n'eo ket kablus tamm bet ar post an direksion ar renerien a neus divizet cheñch an traoù ha lemel ar postoù labour petramant cheñch ar mod ma veze organizet an ti-post met an hini a rank penaos Santout kablus eo just-walc'h an implijet. Bon, bah, trugarez d'hor, par Vai Calan, ezen, kenavo. Kenavo, ar c'hentañ tro.